Hlavu de Gupta a humesa xitatimende laha a nga kombisa leswaku ri yena se wa huma eka ntlawa wa Sekiza Boys u lava ku tisungulela swa yena na ku va a aka vito ra yena laha a nga tlhela a kombisa leswaku ri ku va a suka eka ntlawa wa Sekiza Boys a swi vuli leswaku ri a va nge he pfunani na vamakwavo tanihiloko va ri vamakwavo va ri vana va xiyimbeleri Sam Sikiza Chauke Moya wa vona wu ye emahlweni wa etlela hi ku rhula. Hi siku leri tlhandlamaka siku ra vukhume-ntlhanu Mudyaxihi eka lembe ra magidimbirhi makume-mbirhi nharhu, hi voni eka xiyenge xa mabulu xa Facebook hi vito ra Sikiza Boys va fika va kombisa leswaku ri ntlawa wa Sikiza Boys wa ha ri kona naswona wa ha ri ku yeni emahlweni ku lo cinca matirhelo. Se hi nga languta switandzhaku swa kahle na leswi nga ri ku kahle ku va hlawu Sikiza a kumeka a jikela vamakwavo. Loko ho swi languta ku sukela loko Sikiza Boys yi ta va yi karhi yi tirhisana na xiyimbeleri Benny Mayengani the President swi endle leswaku ri Sikiza Boys swi yi veka emepeni hi mhaka ya ku Benny Mayengani the President va kumeka va hoxa xandla eka vunanga bya Sikiza Boys leswi ndzi pfumelaka leswaku ri va swi endla hikokwalaho ka ku va ku ri na Hlahu Sikiza eka ntlawa lowuyani kambe sweswi Hlahu Sikiza a nga suka eka ntlawa lowuyani ni vona ingaku Benny Mayengani the President Swi nga endleka va nga ha hoxi xandla eka vunanga bya Sikiza Boys. Kasi hi tlhelo rin'wanyana swi tlhela swi va kahle hi ku ya hi laha a nga boxa ha kona leswaku ri u lava ku kurisa vito rakwe. Swi tlhela swi va kahle hi ndlela leyiwani, hi xitalo loko va rhambiwile etigigini ku sukela loko Hlavu Sikiza a ta va a humese album leyi nga ya yena, A mi kuma leswaku loko va nyanyula ntshungu va tlhela va tirhisa na tin'wani ta tinsimu ta hlavusikiza to fana na va Maxaka. Leswi a swi endla leswaku ri loko va rhambi Sikiza Boys swi fana na loko va rhambi Hlavu Sikiza ku ri ku swilo leswimbirhi ku va ku nga ha ri xilo xin'we. Se loko sweswi ku ri na ntlawa wa Sikiza Boys ku ri na Hlavu Sikiza ni vona ingaku swi ta va pfulela na tindlela to tala ku va va endla mali hi mhaka ya ku Swi ri loko u rhamba Sikiza Boys u ta rhamba Sikiza Boys naswona leswi swi ta vuyerisa vamakwavo lavan'wanyana. Ivi loko u lava ku rhamba Hlavu Sikiza u ta rhamba Hlavu Sikiza. Leswi swi vulaka leswaku ri loko u va lava va ri vambirhi u ta fanekele u hakela mali kambirhi u hakela ntlawa wa Sikiza Boys u tlhela u hakela Hlavu Sikiza. Se hi ndlela yaleyo ni vona ingaku swi tlhela swi swi va vuyerisa. Xin'wanyana lexi hi nga xi vona xi fika xi cinca eka Sikiza Boys i ku risimu leri va nga ri pfutisa kumbexana va nga hangalasa xiphemu xa rona leri nga thyiwa leswaku ri movha wu tele um munhu la nga ri humelerisa a hi hlavusikiza i king sales xana swi nga swi karhi swi vula leswaku ri hlavusikiza a nga ha lavi ku va pfuna loko swi fika eka swichayachayani kumbexani vo endlela ku va swi hambana na hi ku swi nga endleka leswaku ri va cinci muhumelerisi mi kuma leswaku ri